Nō reira, waiho mai ko tēnei hei tatau pounamu mō tērā hapa ōku, hei whakahuatanga tuatahitanga māku. Ka kai aku mata i ngā tihi tapu o te tai rāwhiti, ka kite ake ahau i a Oariki. Tēnei tāua ōna mokopuna, o Te Kuti, o Te Wera, o Te Hauā, o Apanui. Ko Tihirau, ko Rangipaua e tāwharau ana i a tātau ngā uri. Ka haere taku haere ki Kawakawa mai tawhiti ko Whetumatarau. Ki Matakāoa ko Pā Tangata, ki Rangitukia ko Te Kautuku. Ka heke taku titiro ki ngā maunga whakaahuru i Te Korowai i Ohikurangi, ko Whanakao, ko Wharekīia, ko Taitaierangi, ko Aorangi. Ki Tokomaru ko Marotiri kai runga, haere ki Wawa, ko Tītīrangi tērā e whakamarumaru ana i ngā rata wakawaka o te Tūranganui-ā-Kiwa. Kanokano au ki a Paikea i noho ai Whāngārā mai tawhiti, ko Pukehāpopo te maunga tapu. Ehara Ahikurangi maunga i te maunga nekeneke, engari anō Ahikurangi tangata, he tangata haere. Kua tau mai ki Ōrekereke Matua te tapu. Tēnā i te urunga mai o te rā, e mihi ana ki a koe e te tōnga o te rā. Whakatau mai te onge ohooho, whakatau mai. Kōrengarenga ana te puna roimata i te ruturutunga o Waikamo mō koutou e ngā mate tautini o te wā nei. Hoki wairua mai i rā koutou ko pai te Hurinui, te mauri o tēnei tau mā hekeheke. Hoki wairua mai, hoki wairua mai rā. Ki a tātou nga whatu urupā o rātou mā ki a tātou. Tēnā huihui tātou katoa. Ko te kaupapa kōrero kai te ngutu e tārewa ana, e ora tonu ana te tikanga Māori i Aotearoa. Ko tā te tikanga Māori he whakawehe i te tapu me te noa. Ko tā te tikanga he whakahaere, he arahi i a tātou i ā tātou mahinga katoa, he tūhonohono, he paihere anō hoki i te tangata. Ki te āta wetewete i te kupu tikanga, kei roto i te kupu tōna ake whakamahukitanga, arā ko te mahinga mahi katoa i runga anō i te tika. He aha rā ia tēnei mea te ora? Mā te aha e tohu ai e ora ana tētahi mea? Tēnā kia kauwhatatia ētahi paearu o te ora, arā ko te kite, ko te rongo, ko te pā, ko te whai, ko te whakamahi. Nō reira, kua whakamahukitia he aha tēnei mea te tikanga Māori, he aha hoki tēnei mea te ora. Ā, i konei ka toko ake te urupounamu, e ora tonu ana ā tātou tikanga Māori i Aotearoa. Tēnā kia hoki atu ki te kauwhata o, te, o ngā paearu o tēnei mea te ora. Kei te kite ā tātou tikanga, kei te rāngona ā tātou tikanga, kei te whāia ā tātou tikanga, ka mutu, kei te whakamahi ā tātou tikanga. Āe, nō reira e ora tonu ana ā tātou tikanga Māori i Aotearoa. He orite tonu a o tātou tīpuna whakamahi tēnei mea te tikanga Māori. Ahakoa te aha, ko te tikanga Māori tērā i kawea e tēnā iwi, e tēnā iwi, e tēnā hapū, e tēnā hapū. Ā, nō tātou te māngari ko heke eho aua tikanga Māori ki a tātou. Āe e hoa mā, e ora tonu ana ā tātou tikanga Māori i Aotearoa, heoi me mōhio tātou, inā te whānui o tēnei mea te tikanga. Ā, i te huringa o te ao, kua āhua tawhiti tātou i ngā tikanga taketake ā te Māori. Eke ana te kōrero, e āhua oa te māka ana tātou. Ko te Aotearoa e noho nei tātou, he rerekē noa kei te Aotearoa i nōhia e o tātou tīpuna. Ko ngā taunahua i ō rātou waroaro, he rerekē i ngā taunahua i o tātou waroaro. Ko ā rātou tikanga i ahu mai tō rātou taiao, nā reira, i tau ai rātou. Heoi inā te nui o te rerekē o tō tātou taiao i tō rātou. Nā reira i konā i ka toko ake te pātai, mēnā rānei e ora tonu ana ā rātou tikanga i tō tātou taiao. Mātou te hunga rangatahi o nāi nei rangi e mau ana ki ngā tikanga. Engari i te huringa o te ao, kua uaua kia whai mātou i ngā tikanga taketake a te Māori, i te mea he rerekē tō tātou taiao. Hei tauira, he tamaiti tēnei nō te Tai Rāwhiti e noho ana i te Manawatū. Ko aku tikanga o te Tai Rāwhiti, kei taiao kē e noho ana. Me whai rānei ahau i nga tikanga o te Tairāwhiti, o te Manawatū rānei. E mōhio nei tātou, ka haere ngātahi tēnei mea te reo me ngā tikanga. Me ahau, ahau, me awau rānei, awau. Me tiaki ahau i āku tikanga, me tieki rānei awau i āku tikanga. E hika mā, kei te rangirua ahau, awau, awahau? Tēnā kia tirohia ngā tikanga o tū wāukiuki. Katoa tātou e mōhio ana ki te tapu o te tangata. Kāore e āhei te tīke i tētahi atu, he takahi tērā i tōna mana, i tōna tapu anō hoki. He tikanga tēnei heke iho i te kōrero mō Ruatapu me tōna pāpā Kouenuku Maraetae. I tētahi rangi i te whakarere a Ruatapu i tana manu waute, ka tūpono tau atu te manu rā ki te tuanui o te whare o Uenuku. Ā, ka puta atu a Uenuku, ka karanga ake, Ko wai tērā e takahi ana i te urutapu o Uenuku? I konei, kanga atu a Uenuku ki a Ruatapu, ka kī a Ruatapu e Uenuku, He tama meamea. Ā, ko te tikanga ka hua i tēnei kōrero, ko te kore o te tangata e āhei te tīkei tētahi atu, he takahi mana. Ki te whakahāngai i te tikanga nei ki tōku ao, ki te ao te mātātahi o nānei rangi. I au ka haere ki taku whakawai rīki, ka whakarite e tōku kaiako i tētahi ngohe, ā, ko te peke o te tīkei te tangata. E hika mā, pēnei tōku reo Māori, kei te rangirua hoki aku tikanga. E ai ki a Uenuku, kāore e āhei te tīkei te tangata, heoi i ai ki taku kaiako, me tīkei te tangata e pakari ai mātou. E hika mā, kei te rangirua kē atu ahau, awau, awa hawarau? Ae te iwi, e ora tonu ana a tātou tikanga Māori i Aotearoa. Heoi kua tae ki te wā ki te whakawhanake, ki te panoni i ngā tikanga kia hāngai ki te taiao e noho nei tātou. E pēhea ana koe? Kua whakamōia e koe te tikanga i te wā he tūponotanga nui, ka tūkinotia e koe te tikanga rā. Kua ū marika rānei koe ki ō tikanga, kua parea ngā mahi katoa e tukituki ana ki aua tikanga rā. Hei tauira, i ngā wā o mua, i noho ō tātou tīpuna ki te marae. Me te aha, ko tētahi tikanga matua i kawea e rātou, ko te whakatau i te manuhiri, i te waewae tapu, mā te pōhiri, mā te karanga, mā te whaikōrero, mā te hongi, mā te kai. Ināinairangi, he whare kē kai tēnā, kai tēnā o tātou. Nā Raeirae konā i ka tipu te pātai, mēnā rānei me kawe tonu e tātou te tikanga nei i ō tātou kāinga ake. Arā te pōhiri i te manuhiri, te whaikōrero, te hongi, te kai. Waihoki, tino kore nei i o tātou tīpuna i whakatau i te manuhiri, i te waewae tapu, i te pō. Heoi anō, mātou te rangatahi. Aue kia tika. Heoi mō ētahi rangatahi, ko te pō kē te wā pai ki te pōhiri manuhiri. Ki te matapihi, ki reira hongi ai. Ko tēnei tāku, me tohe tonu tātou we ora tonu wai ā tātou tikanga. Kai tahuri kē, kai huri pūreiata tō tātou waka, kai kūrati waka tāua. Ehara i te mea he tohunga tēnei ki ā tātou tikanga. Ehara i te mea kai ahau te urupare ki ngā urupounamu katoa e ora tonu wai ā tātou tikanga. Engari māku ki a tātou, ko te tikanga whanake he tikanga ora. Ko te tikanga e hāngai ana ki tō tātou taiao he tikanga ora. Engari e whanake ai ā tātou tikanga, me mōhio tātou ki te hohonu tango aua tikanga rā, e haumaru ai tā tātou whakawhanake, tā tātou huri i ngā tikanga, kia hāngai ki te taiao e noho nei tātou. Ko tāku, mēnā tātou ka panoni i ā tātou tikanga, me mātua panoni i runga anō i te mōhio. Ehara i te mea mā te manu pīrere nei i ā tātou tikanga e whakahāngai ki nāinei rangi. Engari ko tāku he whakatō i te whakaaro, he whakaohooho i te whakaaro atamai ki ā tātou tikanga, ko te tikanga i ahu mai te whakaaro, i te whakaaro Māori. Nā reira, me mutu tā tātou whai kurī noa i ngā mahi, i ngā tikanga o tātou tīpuna. Engari me aro kē tātou ki te whakawhanake i ā rātou tikanga kia hāngai ki tō tātou taiao. Kia haumaru ai tātou, ka mutu, e ora tonu ō tātou tīpuna i roto i ā tātou mahi. Mēnā tātou ka mōhio ki ā tātou tikanga, ka mōhio awau ko wai awau, ka mōhio koe ko wai koe, ka mutu ka mōhio tātou ki ō tātou tuākiri Māori. Nā ngā tikanga o onamata i rarau ai rātou i tō rātou taiao, mā ngā tikanga o inamata e rarau ai tātou i tō tātou taiao. Nā reira e te iwi, e ora tonu ana te tikanga Māori i Aotearoa, ā, ka ora tonu, mō āke, A ake, haere ake nei, e tau ana.